Pathian sam suih bung lin a ngaithla chun zawm ve leh ila. Zan khat chu than chhing i feh hawng a ni sa tuar a lu a na deuh va, zanriah pawh ei lovin thimhlim atangin a mut ta mai a. Leng lena huna lian vel leh chawng buanga te chu than chhing i rim turin an lut a. Chhingi a awm nang e ka pi, tiin Lianvelan a nu chu a zawt a, awm e, lo thu rawh u, a lo sul hawng a lu a na deuh emaw ni a mu ta mai a, chaw pawh a la ei tak lo asin, kan kai tho vang e a ti a, chawngbuangan ka pi kai tho duh suh mu rawh se, Kan chhuak leh mai zawk ang e, a ti a, an chhuak leh ta a. An chhuah tak hnu chuan Thanchhingi nau Lalhminga chuan a nu hnenah, Ka nu, u Chawngbuanga hi u atan ka duh riau mai. Zan khat pawh kan inzawt chhuak a, chumi zan chuan thing nawi ka lo keuh der lo mai a, ka vawi ngei dawn a nih hi ka ti tawh a, mahse, u Chawngbuanga hian A keuh hlai ka hmu e, a lo ti tlat mai a, ka vawi ta lo va, ka lawm a nia aw. Chu lovah pawh a fel reng reng. Sala a kap thei si a, ka u nen hian in nei se la, ka duh ngawt mai, a ti a. A nu chuan ve leh mai mai tak che hian, Nanga u hi tun nge maw duh se la i tih le? Chawngbuanga phei hi chu a felin a zaite a dam a, a hmel a che lo bawk a, I u te hi chu a duh ngût lo vang, a ti a. An ṭawng chu Thanchhingin a khum aṭangin a lo ngai thla reng a. A chhungte pawhin Chawngbuanga chu an duhpui ve a ni tih a hriatin a rilru a hlim em em a. A lu na te pawh chu a dam ta huai huaiin a hria a. Lalhminga chuan a sawi zawm zel a, I mawk a nu. Nimin tlai khan ka u puan tahna bulah saihlum ka hrual a, u Chawngbuanga a lo leng a, ka u hnenah chhingi min lo nghak peih angem? a ti a. Ka u in, Nghak peih ang chu, engchen nge i thang ang? a ti a. Kum thum vel chu a tlem berah Pawh a ngai ngei ang, tiin u Chawngbuang an a chhang a, ka u chuan chutiang chen chen te chu ka awm thei lo vang, kal lo mai rawh a ti a. U Chawngbuanga hian khawiah emaw kalbo tumna a nei a ni ang. Sipai a ṭan a tum ni awm mang e aw ti rawh ka nu, tiin a u te thuruk inhrilh a lo hriat ve chu nu hnenah a hrilh a, Kim taka sawi chhawn tur a hre tawh lo na a, a sawi atang chuan an thuawmzia a hre thiam a. Chawngbuanga chu a makpa duh zawng tak a ni a, a duh phawt chuan a fanu a neih chu a hnial lo. Sipai a tan erawh chu tha a ti lem lo va. Chutiang a Lalhminga Naute thuruk a nu a hrilh lai chuan Chhingi chu a zak te va, a lo ip chawi chawi a. Bung ngahna, Chawngbuanga chu an khawtlangval thenkhatte nen sipai atang turin Aizawl panin an chhuak a, sipai lakna hmun Bawrhsa Pisa ah chuan an inentir a. August nili sang zakua sawmli pakhat ni takin Ruangla sipai ah chuan an tang ve ta a. Chawngbuanga sipai tangta chu Zatluanga lawma a tla a, A tleirawl chhuah tir atanga Chhingi lo ngaizawng ve thin a ni a, Chhingi chu chawngbuangan a kawm ve tak a chinah tluk lova a inhriat avangin a ngaihsak ngam ta vak lo va, chutia sipaia a kal tak avang chuan neih ve theih mai a beisei a, nikhat chu a hnenah Chhingi kan lo leng dawn ania engtin nge i ngaih tiin a zawt a, nula hawihhawm tih dan pangaiin Kei a thu a ni nang. Ka nu leh pa te thu thu a niang chu, tiin a chhang mai a. Chutih lai chuan nula ten tlangval an zah in an lakah an hawihhawm em em a, tumah an be che ngai lo. Tlangval ho chu khaw chhung khai dingtu leh rethei mang ang te, tawng chhan leh tung nungtu ber an ni a. Nula huatthla la deuhte phei chuan tlangval lawm tur pawh An hmu zo ngai lo hial a ni. An huat zawng tak lo sawi an awm chang te hian an thiante hnenah an sawi a, an inpunkhawm a, an au khum chiam thin. A chang phei chuan an do rawn a, an inah tlangval rual lutin an lungawi lohna an hrilh a, an chhuah pahin an kai lawn thingte chu an pu darh vek thin a, an duh loh zawngte chu an tih hreawm thei hle thin a ni. Chuvangin nula ten tlangval tu pawh an huat zawng tak pawh nih sela an ti che ngam ngai lo va, an inleng apiang that takin an lo be thin a ni. Thanchhingi tawngkam tha chu umin zatluangan palai a tir ta a, A palai te chu zanri eikhama chhingi tiin a an va kal a, chhingi pa lo chhuak hman tawh a, a nu in ti khan lo leng thu ula, naupang tirh tur an um si lova ka va ko vang e. Sahdal, Thangkampui atan lut a pa ka va sawm teh ang a ti a nih kha maw le? a ti a. a ko turin a chhuak ta nghal a. Luta pa chu Zawlbuk a a lo kal tawh avangin Thanchhingi pa chuan Zawlbuk lamah chuan a um zui zel a. Thanchhingi nu chuan Zawlbuk kawtah naupang pakhat khuang kunga a hmuh a. Zawlbuk a Thanchhingi pa awm ko turin a tir a, mahse khuang kunga'n a duh lo va. Thanchhingi nuin khuang kunga a be lai chu an bula tlangval leng tur kal chuan an hria. Thanhliran, ka pi enge ni ta tih in a zawt a, aa eng dang mah a ni lo va, Thanchhingi pa kovah khuang kunga hi ka tir a, a duh lo va, mi dang ka hmu si lo va, a ti a. Thanhlira thian Zakhuma chuan, Keimah ka va kohsak ang che, a ti a, kal ta nghal a. Khuang kung lo kal teh, engah nge tirh i hnial mai? I zak chai lawm ni? I duh leh nangman va ko ta che? te i han ti leh nghal a. Hmeichhia reng reng zawlbuk chhunga luh ngai pawh em ni? I sual e mai. Tun hnuah ti leh tawh hlek suh. Kan vel hrep mai ang che nia, tiin Thanhliran khuang kungah a hau a. Naktuk zanah naupang ho I inzawh chhuah tir ang zilh an ngai nih hi, an ti a, an lenna tur lam panin an kal ta a. A tuk zanah chuan thingnawi fawm naupang zawng zawng an ko khawm fek a, chu chu inzawt chhuak an ti a. An inzawh chhuah dawn chuan thingnawi fawm hotuten zawlbuk vela naupang pathum emaw an hmuh apiang hnena inzawt chhuak rawh u an ti a tichuan chung naupangte chuan A nauphak apiang an ava an inzawt chhuak e. Han au chhawng zel rawh u an ti a tichuan an in au chhawng zel a, a khaw pum naupang zawng zawng chu an kal khawm vek thin a ni. Zawlbu kawtah chuan naupang ho chu an tlar kual pup mai a, a laiah hotute an awm a, naupang ho chu thing nawi an keuh leh keuh lo a mal malin an zawt chhuak vek a. Tunge i keuh hmu tiin an zawt zel a, an keuh lai chu hmutu thuhratu an awm ngei tur a ni. Ngawi renga keuh mai lovin a keuh laia a bula awm nenah hei aw tiin hriatpuitu an siam zel thin. Zankhat chauh pawh lo Keuh lo awm ta sela, zan khata keuh tur fawm thum vel, let thum emaw an chawi tir a, chu chu hremna a ni a, vawi an ti a. Chumi zanah chuan thing nawi an keuh leh keuh loh an zawh chhuah vek hnuah naupang ho chu an zil a, thu tha tak tak an hrilh a, tleirawl nula rimin inlenna nu leh pa te inzah lo deuh a ni ang, sawithawm kan hrih a ni. Fiam thu thawh tawk inhre tur a ni, inbengchheng lutuk tur a ni lo. Mi thenkhat inlennaah nu leh pa te mitmei veng lovin khumpui lamah te induh duhin in thu mai mai a ni tih an tih kha hnathawh tul lai a nih hi rei lutuk leng si u. Naupang thenkhat in thing nawi tel a teh lutuk. Tleirawl thenkhat heng Thangzuala te ang pawl hi in thing nawi telin naupang fawmtir thing nawi tel pawh a tia lo. Mahni phu tawk ang zelin in ti lian tur a ni. Tin, kawngpui dung hi kan khawlai nuam ber a ni a, fai takin mahni chan theuh phiah tur a ni. Ai upa te tirh in hnial tur a ni lo, khuang kungah awm em? A laiah hian lo chhuak sela, an rawn kai chhuak a. Ni nizanah nu pakhatin Zawlbuk chhunga an pa kovah a tir a, Zuk duh chai lova mawle, i duh leh nangma'n ko rawh, A tih san mai leh nghal a, I zak em, khuang kung, i sim ang em? I sim loh zawngin kan sih sawi ang che. Midang pawh in hre rawh u, ai upa te tirh in hnial tur a ni lo. Mahni inah theihtawp chuahin inchhung te in tanpui tur a ni. Hmeichhe naupang infiam lai, an inkawi bah lai te in tibuai tur a ni lo. In dam loh a thing nawi in keuh thei dawn loh chuan in thiante hnenah chiang takin in sawi tur a ni. Mi in chah loh chuan na mah u la in vawi tho tho vang. Mi huan thei rah ruk ching suh u, in hria em? tiin tlangval ho chuan naupang sual apiang an zilh hav a, a sual zual bik te phei chu an hrem thin. Naupang ho te zirtira Kaihruai tha zotu, khawtlang nun vawng feltu leh hlauhawm apiang a hmatawnga midangte tanpui nana an nunna hial pawh chan ngam an ni a. Tlangval ho thu a nih chuan Lal leh upa te pawhin an hnial ngai lo va, tin khawtlang tan zawlbuk chu a pawimawh em em a, val thing nawi. Awl chin chu tu pawh Zawlbuk ah chuan an riak ngei tur a ni. Chhiatni thatni ah val upa in thu an nei a, in thu rual takin engkim an ti ho thin a ni. A tuk zingah chuan tukṭhuan ei laiin than chhingi te chhung an in rawn a, a pa in nizan ah kan in Nizanah khan inleng kan neih a, engtin nge kan tih ang? Za tluanga te an lo leng a nih kha. Chhingi i nei duh angem? a ti a. Than Chhingi chu tawng tum lo ni awm takin a ngawi reng a. Nakinah chuan, Ka pa, in thu thu a ni ang chu. Ka ngaih dan chuan ka la naupang em mai. Tuna pasal ka neih chuan ka naute hnathawk thei an la awm si lo. In re thei lutuk ang. Mahse in thu thu a ni ang chu, tiin aw dam takin a pa a chhang a. I duh loh naah chuan tu lakah mah tirh luih che kan tum lo ve. I thu thu a ni mai. Amaherawh chu nula te in lo ni ve ta a, fel takin awm ang che. Nula tlai hian fel taka awm tur a ni a, that takin inleng te bial a, zuam awm turin an awm ngai lo ania. Nula tan chuan fimkhur a ngai viau ngai zuk nia tiin a pa in awdam duaiin a duh zawng a hrilh a, pasal neih a la hun lem lova kan inchhung khawsakin a la zir a la zir loh hi That takin awm phawt mai la, kan chhiat kan thatin tum tawk an bo bik ngai lo ve, a nu in a lo ti ve bawk a. Chu chu an chhung thu tlukna a ni ta, Thanchhing in pasal a nei rih lo vang. A zat leh ah chuan palai chu an lo kal leh a, that takin an inbia a. Ka la naupang te ve a ti a nih awm hi maw? tiin an lo chhang a. Palai te chuan an nula biak thuah chuan an hlawh cham chiang hle a ni tih an hrethiam a, beidawng takin an kir leh ta a ni.